Паян лавккара тем тӗрлӗ ҫимӗҫ туянма та пулать. Апла пулин те кашни кунах ҫӗр улми пирӗн сӗтел ҫинче. Ҫак пахча ҫимӗҫе Инди, Китай ҫӗршывӗсенче тата паллах Раҫҫейре нумай ҫитӗнтереҫҫӗ. Ҫавӑнпа та Чӑваш Енре йӗркелекен ҫӗр улми куравӗ те анлӑ иртет. Кӑҫал вӑл конкурс суту-илӳ куравӗнче иртрӗ. Унта манӑн ӗҫтеш Надежда Яковлева пулчӗ.

Аслӑ экономика канашӗн председателӗ Анатолий Аксаков юлашки ҫулсенче республикӑра ҫӗр улми лаптӑкӗ чакнине аса илтерчӗ. Ҫакна ун хакӗ пӗчӗккипе сӑлтавлаҫҫӗ. Ҫитес вӑхӑтра иккӗмӗш ҫӑкӑра тирпейлессипе ӗҫлемеллине палӑртрӗ вӑл. Республика Пуҫлӑхӗ Правительствӑпа ял хуҫалӑх министерстви умне ҫакӑн пек тӗллев лартнине аса илтерчӗ. Паян пирӗн Чӑваш Республикинче ял хуҫалӑхӗнче ӗҫлекеннисен уявӗ. Ҫак выставка ӗнтӗ вун виҫӗ ҫул тетӗп. Ҫакӑнта тоже вун виҫӗ ҫул хутшӑнатӑп. Нумай лично хама валли нумай мӗнсем ҫӗнӗлӗхсем тупатӑп. Иккӗмӗш ҫӑкӑр сорчӗсем кӑна ҫире яхӑн кунта. Республикӑра пурӑнакансем вара ҫӗнӗ йышши сортсене туянма пултараҫҫӗ. Вӑрлӑхӑн вӑтӑр сортне сӗнеҫҫӗ кӑҫал. Чӑн та, малтанхи сеятсенчех курава пӗр кунлӑха илсе килнӗ вӑрлӑха сутса пӗтернӗ. Ку пулӑм пӗлтерӗшне ҫирӗплетет ҫеҫ. Каждый ҫулах юлташсем патӗн вулапӑр технологине, удобрений, защита растений, техника.
Куравӑн кану программи те анлӑ. Калӑпӑр, кунта ҫӗр улмирен ҫӗнӗ апат-ҫимӗҫ пӗҫерме вӗренме пулать. Республикӑри поварсем виҫҫӗр ытла тӗрлӗ ҫимӗҫ сӗнеҫҫӗ. Олег Николаев шӳтлесе «Эсир девчата» фильмри Зосиран та ирттеретӗр терӗ. Ҫӗр улмине ҫиме аслисем те, ачасем те кӑмӑллаҫҫӗ. Ҫавӑнпа курав та ҫемье уявӗ пулма тивӗҫ. Программӑна ачасем валли те мероприятисем кӗртнӗ. Куравӑн иккӗмӗш кунӗнче ҫамрӑксен хушшинче улма, картофель, потейто ятпа ирттернӗ конкурс ӗҫӗсене пахаларӗҫ. Шкул ачисемпе студентсен наука ӗҫӗсен тупӑшӑвӗ пӗрремӗш хут иртет. Кашни ӗҫе хӑйне манерлӗ пуянлӑх кӑтартса парать тӑрӑшнӑ. Мӗнле юсерессинипе те, мӗнле мини-клубнисем ӳстермелле, мӗнле удобренисем, мӗнле тата ҫӗр умне нумайрах туса илессинипе экономика, рентабельность тата пысӑкланни тата тутисем ҫӗрулми тути тутлӑ пултӑр тесе сывлӑхшӑн усӑллӑ пултӑр тесе тӑрӑшнӑ конкурса хутшӑнакансем. Вӗсене усӑ курма пулать. Килти хуҫалӑхра та пысӑк площадьре ӳстерме те промышленный производство тепринде. Ҫавӑнпах пирӗн республикӑра кӑна мар, Раҫҫей шайӗпе те ҫак опыта кӑтартма пулать. Хисеплӗ ҫӗрулми пултарулӑх конкурсне вара кӗҫӗнреххисем хутшӑннӑ. Унта пин те виҫҫӗр ҫирӗм ал ӗҫе ярса панӑ.